Khrihfami vawlei kan nun ko rih cu biatak thawngṭha karhter ding dawk a si cu. Khrihfami nih hin ca kan thaw kan chuah khawh ko rih cu. Kan Bawipa Jesuh Khrih a thihnak, a thawhṭhannak, a kan tlanhnak thawngṭha karhter ding kha a si. Cucu karhter ding ah cun nihin ni caan ah hin nangmah le keimah nih i thawk u sih, i dom u sih, teirial u sih, ṭuan zai rel u sih. Na belte, kan ṭuannak belte dik ve seh, kan i thawknak belte dik ve seh. Nu le hna nih Pathian rian kan ṭuan kan tinak chungkhar te i thawk u si. Chungkhar tein Pathian thawngṭha kalhter u si, theihter u si. Kan fale sinah kan vale sin zongah a herhmi kan um kho men. Kan nu le pa zong a herhmi kan um kho men. Kan chungkhar te ahhin Bawipa thawngṭha karhter hi nangmah le keimah nih hin i thawk u si. Nihin ni caan ah chungkhar in luattertu kan si hnu lawngah Khrihfabu luattertu kan si khawhnak lam um. Cu lawng cu Khrihfabu luattertu kan si ram le miphun ca luattertu kan si khawhnak ding lam um. Cucaah kan ni nu hna nih chungkhar ah hin biatak thawngṭha karhter ding hi fakpi in i zuam u sih law Deborah bantukin miphun luattertu le Mary Magdalene bantukin biatak thawngṭha karhtertu ding kan Khrihfa bung chi le bu chung lila hmanh ah thawngṭha karhtertu ding a kan canter khawh i cuai bantukin Phoebe bantukin midang nun a hrawm khomi midang ca a nung khomi midang ca a dir khomi nu kan i chuah khawh lai kannih nih kan i thoknak tu hi dik ve seh chim long chim ve hlau si nung ve usi chim ve bak usi nung ve bak usi tang ve bak usi ing ve usi tuar ve usi theipar zun ve usi cucu nang male kai mani luat nak kan phak ter kho nak ding cha a tha jang thar to tar abun kan pe kho mi silai pathian mui keng kan sinak ni hin do tlak lo ding pathian rian ṭuan do tlak lo zei hman um ti lo pathian mui keng kan sinak hi do tla kan sinak si cang pathian mui keng cu a thlarau kan hram a chang thlarau kan nun ve mi hi pathian caah do tla mi nu kan si cang kha kan vun hmuh khawh ding a si nu le pa kong ah zo sang zo niam ding kha bible ne pakhat man a chim mi um lo rampi hruainak in miphun hruainak in zumnak le biaknak dangdang nih nu pawl nam nenak hremtolnak kha chim hman cu pathian aa tinning taktak a si lo pathian tinning taktak a si lo nihin ni caan ah nang male keimah nih hin tuan zai rel u si kan nu le ca te ah bonus pakate vun chim ta ka duh mi cu british prime minister nu margaret thatcher nih a chim mi cu if you want something said ask a man if you want something done ask a woman Bia pakhatkhat chim na duh ahcun pa va fial a ti. Rian pakhatkhat lim na duh ahcun nu va fial a ti. Bonus a ka vun ti ta si. Nu le vialte hna, nihin bantuk atu bantuk kan chan ah hin dai te kan um awk a ṭha ti lo. Atu bantuk kan chan ah hin dai te um awk a ṭha ti lomi nu kan si. Khrih caah nutling kan si. Khrih caah nuṭhawng kan si. Sertu mi cuang kan si. Sertu mi keng kan si. Zeizong vialte thil ti khawhnak Pathian nih a kan pek. Nihin ah nu le pa thleidannak vialte kan Bawipa Jesuh Khrih nih vailam cungah a kan tuarpiak dih cang. Vailam cungah a kan hlonhpiak dih cang. Vailam cungah a kan thlahpiak dih cang cu. Cucaah Judah mi le Jentail mi sal le luatmi nu le pa karlak ah thleidannak zeihmanh a um ti lo. Jesuh Khrih he nan i pehtlaihnak thawngin pakhat nan si dih cang. Kan chimrel khawh tawk a ṭhami um si ahcun Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh.